i piancia i ṭhan ah a rak ṭuanmi um, a min cu ka vun cing ti lo cu mah i a chimmi ah khan mah khan rak hlathlainak kha tuan rak timh cang e Aung San Suu Kyi cozah nih khan mu maka mun na hin uh, vaya online i hmong khu pawl an um timi kha an rak theih pah cang na belte khan hlathlai kho lo ding khan ralhrang pawl nih khan an rak kham bal cang cucaah cu maka a caan kha sau ngai cang zei ruangah dah maka kan hlathlai khawh lo kan ti si ahcun ralhrang lai ṭai hnu le khakha BGF vai i sochittu te pawl kha zik an i nawh dih tikah cozah zong nih khan hlat awk ṭha lo a zizut awk rak ṭha lo i minung vei ah rammi pakhat kan si tikah mi zeihmen kha cozah upade tangah kan khua kan sak hau i makha zawn ah an hlathlai an rak hlathlai nak an hlathlai khawh lomi kha si ka atu ah cun vawleipi vei ah theih bakin scam center te an auh i taluk zong nih a ṭih bikmi America zong nih a ṭih bikmi kha maka hmunhma kha si. Ima chungah khan kanmah UAT FBI lei le international lei atu i vawlei cung vei ah mah kha bantuk lei zohtu pawl mah scam pawl hlathlaitu nih an chimmi ning hoi na sia khan cun dolar million million bak America taxpayer bak kha a vai ah an fiar cang ti se khan ha pawl nih khan mu an lak cang ti kha se min hlen cang makha ca khan makha kha zawn kha a biapin zei ruang da america ne thlainak a tuah si cun america minung citizen asi cang mi hna tangka million million an lak cang mi thil kha america ni khate khan um so so phung salo a hlat hrim hrim a hau a hlat tika zei ruang da ma hi chan kho zei tin da an lak hmai le zei tin da kan ka koi lai zei man tuk mi phun da an si Taluk nih ma an hnulen a dirkamh hna maw si maw si lo da si lo ah mi zei ni da hi thil a tuah timi kha cu lungchung hi kan da khan tha ten sungsan si sei ka tuah di hau mi se cu ca khan America zong nih fak pin action a lak i hi hna va check hlat ding a ready kan si cang ti mi zong kha thatnak an tuah mi kha si i mah si caah khan atu mit awrhlai cozah hi nan fian awk ah mah he vun pehtlai in zapi fian awk ah a simi cu zeidah si kan ti si ahcun Burma ram hi pettana nganpi taktak ah khin a chuahpi dih cang zei ruang kan ti si ahcun atu i khakha BGF pawl kha anmah BGF lawng nih an duh pawng rian an tuan lo cu tai hmu sin he tha ten i tlai dih cu maka kha theih peng a hau i ma Sakem Center pawl i rian a tuan mi makha pawl nih khan tampi zik an rak nawh cang hna tangka a ting ting in a tong tong zik an rak nawh dih cang mi hna si zei ruang cun makha bantuk ing meya tha tak tak i teilung khatluk i teilung pasarih ma se pariat dan ti kha maka chung vialte hi kumpi ma chan khuat sak khawh mi kha minung a thongthong i khuan sak khawhmi kha vei ah thil nepte rak si ti lo cucaah cun anmah ralhrang hrimhrim nih maka hmun khan pawcawmnak ding le khaka hmun khan tangka lak ding le ziknawhnak ding caah khan tam tuk an rak i celh cang mi se a thawt tuk cang hna ma mu a tho ngai cang mi se anmah caah cucaah cun min ong hai nih kha kha vialte ton bia chia kha america lawng salo cu taluk i a vaya an lu bik pa zong dong taluk an kuat khamu nan thei lai kha Thailand in Thailand a chuak kan tlaih mi si cho Thailand in atu taluk ram an kuat cang taluk pi zong nih a khonsan mi se Thailand zong nih a khonsan mi se America ram zong nih khonsan mi se maka kha i a chungah khin Europe ram minung tampi zong i tel hna solo kan thei lo chan tangka he theih awk tha lomi si cucaah cun vawlei pi ah min chia bikmi atua scam center tiah an timi kha si pakhat a pahnihnak a vun pe rih ding ummi cu Burma ram chung i ram a pen khawhmi ram hi min awnglai ni ram a pen khawhmi hi 20% lawng si ti America nih cun a phuan Naite bak ah khan hum vai nih a fiang nih a chim mi khan nan ngaih cun nan theih lai. Atu ah kan kan Burma ram chung ah khan China pine vialte lak khan zoh di u law sian ke ngan bik chu mu. Sian chung i hriam tlai vialte khi a thong thong bak an um chu maka mun khin wa tok ok tha ti lo mi. MNDAA, TLA, TNLA, kha pawl vialte kha sian SSA hei ti te hna pawl kha zoh hna u law Burma ram chung i hriamtlai cun a ngan bik an si cu khana hriamtlai pawl kha Kachin kha tlawmpal a va tel rih cu mu mah kha vialte kha ral an vun thawh i min aw hai an vun tuk tikah khan fawi tuk bak na kon tai cu mandale an vung phan di dek mat cu mandale kha khi mengthum li hla bak long dok mandale khan vanai di chang cu ma baka khan zeitin da tua kan ti sa cun taluk sina va kal le to wa ko te va biak ti ka cun taluk ni kha no sa u ati hun ma kha tu khe sial piak mi se ma na paul kha a liam cia caan ah zeitindah a rak tuah hna ti si ahcun taluk nih metin rian a tuan bal lo Burma ram chungah atuk atuk hna i min aw hai ne hlan nging che yin rak lak lio hrawng ah hin atuk atuk hna i atuk khawh lomi hna wa te hna pawl cu nging che yi a pek hna atuk khawh mi hna pawl cu zeitindah tuah hna kan ti si ahcun kha nan hrem nan chia lai ma chia lo nan chia lo cun BGF ramri hngakau mu timi kha rak ti lengmang hna 2007 lio hrawng hlan lio kha mu nan theih lai makhan ha pawl in atu BGF vai pawl kha atu karen ni BGF lai ma cun atu sian dang mi BGF pawl kha miki khin an chuak i mei thal an chia lo pa pau sia khan cun khata khan atuah na asinatin atu chu selo ma kha atai tin ha lo tika zeitin da ti taluk ra ka thau piak lo te taluk kha do ka va biak chang chu ma ni a fiantar mi chu taluk loin balmaran pi hi sung phechet a chia kho ti lo kan rampi kha dok awh cozah ka se ve timi mipi ka thi hruai ve timi dok awh taluk loin decision pakhat ma chiah kho ti lo cu maka kha thil poi ngai se tu hi kan rampi umtu dan la kan thil chot dan min ok lai rian tuan dan hi zau tika hin kan burma rampi hi hrak cheu chu azuang di deng sang ti ok khun da kom chang chu i hai ruat than ri ulam makha kha taluk ki tlangtlakpi mi mi ram pakhat ah khatuk tiang hi taluk sin i nawl va hal haumi dirhmun i kan dirmi kha thaizing kip to kha kha petana kha phisin ok foi ten sa ti lomi si cu caan sau ngai pi va kal i phisin hau chang mi se maka kha cun taluk ni ta zeitu da duh timi zong kha thil tampi um chang cu ca cun skem central kong in si ram kong in si atu i apen ta tak mi khi Bai a renghun la mandeli hrong long dok si tang chu. E e kai ja khai ram khi za ulo ama pen mi chunga chim ok tha ti lo chu. Ral hrang um nak te tak long dok an ma um chang chu. Kan chin ram zau menu tadim la ha kha long dok tang chu. Ma di chun ka chin ram zau menu tam tang ti lo chu. Atu sian state ve sian ram vel chung ti ka zau ri menu chu thiam thiam karen le ka jin po zong zau ka ya zo zau na menu chu thiam thiam chi chu. a penmi ram taktak hi twenty percent an timi a hmaanmi si. Cucaah cun makha vialte zong kha taluk nih ivai ah i bawm taluk sinah Burma ram kong he pehtlai in decision chiah hau tiang hna phun ning kha taluk um hlah sala cu min awng hai a foi ti lo na cu cu diar mun cun atu hi kan rampi hi khati khan atu adi cang na ten taluk ni khatiang tiang e va kalpi peng ok ha phung la phai no kalpi lai lo wa man tukun man ni salte lai asilo wa zaitin dan kalte lai makharal hrang vel thak taluk ni zong khan a cheu kho di phone ha lai lo cu si cha hin min ong hai ni hin kan ram celsium than nak ding bolmaram tha te thi thuai kho than nak ding lam chu a cha foi ti lo i mah te kha vei ah ka vun chim lio lolo khan ka vun pe pa chi duh mi mu sa phutlong ka lung